नमस्कार। आइ हम एकटा एहन दिलचस्प विषय के गहीर में उतरब जे किछु इहि तरह के दावा करैत अछि। चलू एकर रहस्य स पर्दा उठावी। ई कोनो छोट-मोट बात नञ् अछि। ई त सीधा ओहि इच्छा पर प्रहार करैत अछि जे हर इंसान के भीतर नुकायल रहैत छैक, नियंत्रण को इच्छा। ई एकटा एहन विचार अछि जे सदियों से मनुष्य के अपना दिस खिंचैत रहल अछि। त आखिर ई मंत्र छै की? कहल जाइत अछि जे एकरा स्वयं महादेव स जोड़ल जाइत छैक आ ई आकर्षण आ नियंत्रण के लेल एकटा बहुत, बहुत शक्तिशाली साधन मानल जाइत छैक। आ ई सिर्फ कोनो एक व्यक्ति पर नहि, बल्कि एकर प्रभाव बहुत व्यापक होइत छैक। आब देखियो एकर दायरा कतेक पैघ अछि। एक तरफ त कोनो खास व्यक्तिक दिल जीतबाक बात भ रहल अछि त दोसर देस पूरा दुनिया, नेता, अधिकारी एते धरि जे पूरा सभा के अपन मुट्ठी मे क लेबाक दावा। लेकिन कोनो भी एहेन शक्तिशाली साधना के लेल तैयारी त लगवे करैत। ई खाली तैयारी नहि छै, बुझू जे ओहि ऊर्जा के अपना भीतर समेटबाक लेल खुद के तैयार करबाक प्रक्रिया छै।

चलू, आब हम सब एकर मुख्य विधिक गहीर मे जाइ छी। ई एकटा चौदह दिनक साधना छै आ एकरा लेल चाही पूरा समर्पण आ बिना टूटल विश्वास। ई एक तरह सँ साधकक संकल्पक परीक्षा छै। साधना मे रोज, जी हाँ, रोज इग्यारे माला जप करबाक छै। ई इग्यारे के संख्यक अपन एकटा आध्यात्मिक महत्व होइत छै जे एकाग्रता बढ़ेबा मे खूब मदद करैत अछि। आय ई खाली एक दिनक बात नहि छैन एकरा बिना कोनो दिन छोड़े लगातार चौदह दिन धरि करब एकदम जरूरी अछि कहल जाइत अछि जे एहि निरंतरता में सफलता क राज नुकायल अछि त ई रहल ओ शक्तिशाली छिन्नमस्ता वशीकरण मंत्र जेकर जप चौदह दिन धरि करवाक होइत अछि मानल जाइत अछि जे एकर हर एक शब्द में खास ऊर्जा भरल छै। आब जखन चौदह दिन पूरा भऽ जाइत अछि तँ अन्तिम चरण होइत अछि, दशांश हवन। ई एकटा छोट सन अग्नि अनुष्ठान छै जाहे मे खीर क आहुति देल जाइत छै। ई बुझू जे साधना के सफलता पूर्वक पूरा करबाक आ देवी के धन्यवाद देबाक एकटा तरीका छै। त साधना त भए गेल, लेकिन एकर बाद की? चलू आब ई देखल जाए जे एहि मंत्रक शक्तिक प्रयोग आखिर करब कोना छै। कियाकि साधना एकटा बात छै और ओकर प्रयोग दोसर। स्रोत के अनुसार जखन चौदह दिनक अनुष्ठान सही सही पूरा भऽ जाइत अछि तऽ मंत्र सिद्ध्र भऽ जाइत छै। एकर मतलब ओकर शक्ति जागि जाइत छै आ साधकक इच्छा के अनुसार काज करबाक लेल तैयार रहैत अछि। अच्छा, जखन मंत्र सिद्ध भऽ गेल तऽ कोनो खास व्यक्ति या सभा पर एकरा प्रयोग कऽ ले। ई दू टा चरण बताएल गेल अछि। पहिले, जेकरा पर प्रभाव डालबाक अछि, ओकरा सँ भेटबा सँ पहिले मंत्रक पाँच माला जाप कऽ लिअ। फेर हुनका सोझाँ प्रस्तुत हो। ई प्रक्रिया एरादा केँ केन्द्रित करैत अछि। आ एतय एकटा बहुत, बहुत पैघ दावा कएल गेल अछि। कहल जाइत अछि जे एहि प्रयोग के सही स करला पर व्यक्तिक आकर्षण शक्ति सौ गुना तक बढ़ि सकैत अछि। जी हाँ, सौ गुना। ते ई छल छिन्नमस्ता वशीकरण मंत्र पर आधारित एकटा विस्तृत विश्लेषण। जे श्रोत वीडियो अछि ओकर अंत मे दर्शक लोकनि सँ मंत्र आ तकनीक भेटैत रहए ओहि वीडियो मे श्री नारायण मंत्र साधना केंद्रक तरफ स सेहो ई तरहक आग्रह कयल गेल अछि जे चैनल के सब्सक्राइब करू आ कमेंट करू। अंत मे ई पूरा चर्चा हमरा सब के ओहि मानवीय इच्छाक याद दियाइत अछि जे आकर्षण, प्रभाव आ नियंत्रणक चाहत सँ जुड़ल अछि। ई दावा सभक पाछूक मनोविज्ञान बहुत रोचक अछि आ हमरा सभ के अपन इच्छा सभक बारे मे सोचबा पर मजबूर करैत अछि। आइ के लेल बस एतमे। धन्यवाद।